Weduwee, kana zvanzi kuri kuitwa association yevarimi ichokwadi ndofunga kuti kunokuta tine pamusoro apapane handi ndo pane club taiti pakashedzerwa meeting varungu waizara imomo wairamba uziva iwe kuti varungu wabvepi wakazara varimi iri support hanti ndizvo you find kuti patakazoda kujoinana nenyaya ruto ranoagambara yekuti munhu ane umbimbidoga kuti haindoziva kudarika mumwe ndoda kuzviitira ndega you find kuti munhu arimo mumba make imomo wonzi uya kumeeting tidzidzisane haada anenge akangohwanda ini ndoziva kuti e, ndichikura nenyaya yezvekurima iyi gore rega rega waitoziva kuti macommercial farmers anotouya chinoka padoor kuti gore rino mune mbeu nyowani ipi munorima sei new technologies ndedzipi asi munhu achembera achirima asi ada kuziva mbeu itsva ada kuziva manew technologies zvichiratidza kuti kudzidza hakuperi sekutaura kwavari kuita sa tikada kuramba takazvivharira mumba handifungi kuti pane kwatinoenda kure ngatinoshedzane newamwe kuti weduwee association iya ichiri duku iri kuda kukura iri kuda membership vanhu ngavauye wajoineti mamembers nokuti kuita mamembers takawanda tinoona isusu kuti association inobva yasimba it becomes stronger because tinoona kuti kana kana uchida kufamba stere kuri wega unomhanya ukaenda ukaita number one ukasvika asi kana makawanda you find kuti munounganidza zvinhu zvakaita sei zvakawandisa saka nekudaro Tiri kutaura isusu kuti weduwe varimi ka nyaya yekushanda tiri vamwe chete inyaya yakanakisa zvikuru yekuti tinge tichiita muonera pamwe chete nyaya yekubhengi chaya chaiyo bhengi rikaona kuti vanhu vevarimi wekuno goromonzi vakabatana vanouya nemari vari kuuya nezvematractor vanouya nema vanouya nematractor vemacombine harvester vanouya nemacombine harvesters you find kuti eh, zvinhu e, zvatenge takuwana tiri timu zvakawandisa kudai vagambara wakauya wega wachitiwo ah tiri kudawo kuti tirime neada wari one ne20 hectares ada yangoti a ah, pa20 hectares a ah, kudai kudai mavedzera ita 100 asi muri kuona kuti nekuwanda kwenyu hectage yakakura ada yakatomhanya kuti aiwa ngatiendei tunoita sei tunoite nawo Eh, minister handisizo vati pavakauya vakataura here nyaya yekunzi kuri kuya matractor kuri kuya macombine harvester eh, musi wa 5 july kune program iri kulonchwa nahe kuhicc yeirrigation izvozvo zvinhu zvese zviri kunzi zviri kuuya izvi kazhinji hazvinangi maindividuals Kazhinji zvinonanga a team. Kana muchishanda as a team makabatana makarongeka aiwa hazvinetsi unotoonawo kunzi a ah, kune vanhu vakarongeka vari vakati ngatitangei newawo kune vanhu vakarongeka vari vakati ngatiitei nawo hanti muri kuona saka ngatinotoranei imwe observation ndeyekuti yes mamembers achiri mashoma asi vana tinovadawo zvakare succession plan hatidi kuti isu Munhu wakura wakufamba nemudonzvo wakuda kumbozorora uri pamvuri wakuda kuenda kuholide uchinodya mari yako kudubai uko kana kuchina kana kuamerica wotadza kuenda uchiti munda wangu aa have succession plan yekuti wari kuteera shure wange wachidzidzawo zvatiri kuita wange wachiziva zvatiri kuita so that at least tinoona isusu kuti aiwa ndikabva ini ndine peace of mind E, tantiri kwaDCK kwaMr kuenda kuSherwood takaona kamwe kamwana kawo kamusikana kakanaka zvisingaiti kanga nevhudzi racho hamheni kuti rakaitwa sei kakapoda poda nemukomana wozijai ndozimonya wauya tikati hamebe ah, vanhu vangobva wakuhararo yakosapota baba field day zvikanzi aiwa every weekend weare here hanti muri kuona which means baba kuenda wadzidzisa vana kuti aiwa business mofanirwa kumanejwa as a family mofanirwa kushanda as a team muchibatsirana kuitira paunofunga kuita zvawaita kurwara ufunga kuti ndada kurwara hanti ndizvo asi wafunga kuita zvekuti uda kufamba e famba une peace of mind yekuti chii aiwa e, kumba kune vanhu vari kutarisa maprojects kumba kune vanhu vari kuita zvinhu wese ukarwara pasina ari kuita upori unofira pamubhedha imomo because une stress yekuti zvinhu zvangu zvaakufawo ndichifa ndiri pamubhedha asi kana wane one on the ground they will come and report ano ah, pepe takazodai pepe takazodai ah, don't worry things under control you heal up very fast and hauzombofi saka tiri kuti isu succession plan weduwe is very very important and kana tiita matrainings aya weduwe varimi Ngatiitei matrainings tichiziva kuti tina manager tina supervisor watorwa kawo but isu sevaridzi vemapurazi sana sapurazi tine vashandi vatinawo tinozivana hanti ndizvo mumwe anoenda kunoona papurazi so mumwe atoya pafield day pana paunotarisa kuti manager pano ndiani Manager akaona cabbage rakakura anoti ari kumanager ndiani haasi kuti cabbage rakanaka asi arikuda kuziva munhu ari kuburitsa that cabbage the next thing wakutsvaga nhamba wakumutsvaga huya pangu saka takabatana res mafarmers so kana tiri mumwe chete you find kuti hapana kubirana washandi kwatoita mukaona mushandi wayo achizvitsvagira basa usina kumutsvaga hanti unoita background check unoona kuti ah, ko iwe kwawanga uri wakamira sei wopiwa chi cv yake wokuudza you have the cates yekufonerawo kwaabva ikoko asi kana iwe usingaziva musingazivani there is no way yauchafonerani maigarwe there is no way yauchafonera tawanda kuti nhaiwe munhu akadadai uya pana rutsvaga basa akamira sei imune makuti ah orit iganingokutore hamusi kuziva maproblems amuri kutora saka ngatisatute maproblems evamwe nekuda kuti aumbimbindoga when you are working as a team you find kuti munotoclearana mega mega kuti hauyoye no hano mutorenyi mari yaari kuda ndaitadza aa ah, mutorenyi ane maresponsibilities akati kana kuti a ah, akazoroora mumwe mukadzi wechi5 ndashayo pekuwaisa handina dzimba kana mune dzimba watorei muwapewo dzimba wagari handi muri kuona saka mune makupanana mareasons ekuti muona shuwa kuti munhu totora here kana kuti toregedza saka weduwe team spirit it's a very good thing to do ende zvinopa kuti zvinhu zvifambe chero mbavha chaidzo hapana mbavha inouya ichiba nokuti imi munenge muchinatsoziva kuti aiwa isu kuno kuti akabatana ukaona munhu akabata saga rechibage chinyoro have the cates to stop and the power to say chibage watenga kupi hauti wabaga chibage watenga kupi ah ndatenga pamaigarwe chichi ah horaiti mira ipapo nai pane munhu akadai dai atenga chibage muri kumuzivawo handimuzivi ah mira mdududu security yotouya ah, ko chibage wachano maybe chatobiwa muvanhu waka mukangodaro kuvanhu wairi watatu hapana anoita sei anoba because makabatana asi kana musina kubatana ukaona chero akatakura masaga efetilizer you can't even stop munhu iyeye because unongoti ha ah, hasi zvangu gare gare unototenga futi fertilizer yabiwa iyoyo panext door pako chisa munda mako muri kuona nyaya yakaipira usabatana saka wedu varimi ngatishandise munhu umwe chete kuitira zvinhu zvedu zviita sei zvinatsofamba because saga one rabiwa iprofit yatoita sei yatobiwa iyoyo farming is business saka if we don't control zvinhu zvemastock controls chaiyo chaiyo hapana kwatosvika nokuti tinenge tichingoshanda ari malosi chete chete iwo ashandi vasochinjana left right and center kana vakadzi wani mumba mukazotadza kuchinjana muchivakidzana eh? mukachinjana vakadzi kuti murume ada mukadzi oenda mukadzi ada murume wongoenda zvingodaro hazviite so let's do the same thing kuzvinhu zvedu zvatiri kushandisa so that we safeguard we log the value of our things so that kurima kunge kuri chii kuri profitable tochiti isusu nyaya yekudzidzisana iyoyi unoona kuti munhu anoenda kuamerica handisi kutaura iwe ndi uri kupi munhu anoenda kuamerica hanti ndizvo aenda kuamerica anoya netechnology ikoko ruzivo rwakawandisa just because amuirirani munhu yanofanira ruzivo rwake irworo hazvibetseri ngatiti ruzivo rwuzikanani munhu aenda pesu wakabva kuamerica iwe can you have a meeting can you have tea can you have a bry mosangana over bry mosangana over tea hamumuti present kana ada kupresenta anopresenta but in talking you can pick one or two hanawe ndindakunzirai managesi vatichii managesi saka iyayo muchapika one or two things where you can apply kupi kwako Saka izvozvo zvinhu zvekuti zvinotibatsira mukukura kwedu, zvotibatsira mukuita business sechii? Sebusiness. Saka isu nyaya yejoint venture rutaurwa iyi you find kuti hapana kufunga ruviri kana rutatu its a case yekungoti ah, as long as farmers are prepared ende kana achiti jv its very flexible haisiri jv yekuti Eh, munoiti stone and cast yekuti ndo zvatiri kuda izvo aiwa its open for negotiation we can sit as an association kuti ah, pawiti takaona zvakadai dai dai ko tikadai kuchibage kwamuda kuti tiende zvakadai dai ko tikadai towirirana and then we sign an agreement iri kuita sei yekuti munenge muchifara as farmers and isusu as other tiri kuita sei tiri kufarawo zvakare and hazvishamisi kuti kana maakuenda as a team maenda kunotenga mbeu as a team ukaenda uri wega unonobhadhira full price asi kana maenda as a team ke negotiate mopiwa good price delivered yembeu mafertilizer mishonga zvese zvamuda mukaenda as a team and nothing can stop you kuti imimi mabatana makasimba moenda moti toda combine harvest andanzwa kuti mune muri macluster 6 to 9 a cluster you can even go up to, up to, up to 12 hanti ndizvo moita imi maclusters enyu moti aiwa tine 20 clusters toda 20 combine harvest so that each cluster has got a combine harvester you have got the power to lure vanhu kuti wakuita sei wakubatsirei because we are one saka zvinhu zvatenge tichiti wedu weka ngati tinozvikurudzira kuti ngatiite izvi let's work as a team toona kuti toita sei minister wangada sometimes minister is ruthless minister vanotauraiwo kuti eh, mukaona munhu asida bata nomwe munhu ndiudzei eh, ndimubvise ipapo hanti muri kuona saka imimi musaripote munhu yekuna minister aiwa mutorewo munhu motaura naye chairman momutaura kuti a ah, shamari ah, unoziva kushanda tiri team kunobatsira zvakati zvakati zvauya tibatanewo newamwe acharamba acharamba acharamba but pane paachabvuma chete kuitira kuti muita sei mumuisewo mune wamwe kuitira kuti tiende tiri tese kuti kana takuhina tofanira kuhina tiri chii tiri tese as a team Eh, ndoda kuti nini theme yanhasi iri kutaura yanzi paying attention to wit agronomic pro, eh, eh, practices for best yields best yields is the keyword panapa best yields is the keyword because mari yemurimi iri mugoho wedu wewarei Tingangofurirana mari yemurimi haisu mahectares kuti ndakaita 120 hectares wowana ma 3 tons you find kuti munhu akaita 50 hectares achiwana ma 7 tons anokukurira iwe uchispenda more to produce 120 eh, hectares uya ine 50 saka productivity is what you want how do you achieve the best yields tataurwa zvakawanda uko ana nyamade vatengesa mbeu dzawo uko ku uku akatengesa nemwe maiti chii inonzi chii amatengesa pj 65 ndizvo e, yatengeswa futi ikoko hanti ndizvo waita zvawanoda wanayeyo nyaya hanzi ani mutseka e, mutseka atengesawo handichamutarwi atengesawo witi yake akapedza asi ana uzopinda uchibage apo ndopo warohwa nekt mutseka saka tiri kuti isusu newiti rataanayo wedu wetirubva munzara Tiri kubva munguva yanga yakaoma nyika haina chikafu sekudhikila yakaitwa napresident i think we are all aware of that hapana chekuwiga he has even gone to the extend yekunotsvaga mari kupemha mari he has gone to the extend yekunopemha chikafu kuti nyika inge ichiwana chi ichiwana chikafu you find kuti production of wheat tiri kuproducer far much more than wheat yatofanira kunge tichidya The idea iri yekuti the wheat iyo ikave gap rechikafu chakashota nokuti hatina imwe season tichibva musama yekuti tirime chikafu the only season hatinayo tichibva musama is winter and we have no choice besides growing wheat saka hectrage president wedu akatipa 120,000 hectares pa 120,000 hectares I'm not sure kuti minister wakauya target yaitwa ya herei but from our latest figures we've surpassed the target ye-120,000 hectares tiri mu-123,000 hectares of which mafarmers aiwa president kuti wave vachikutendai mese vachikuroerai maoko as individuals hawakwanisi saka ngatirovewo maoko tichibatsira president kutenda nebasa ramakaita nokuti achieving this target chete chete it's a promise yekuti chii chikafu taanacho wit munhu unogona kuendesa saga rako rewit kugmb unobuda nesaga rako rechibage kana waona kuti ah chibage ndo chikafu chete asi E, tozotiwo futi mamillers pachasvika nguva yekunzi kana uchida unotenga wit yekuita chingwa uchida 10 tons wit uya une 10 tons dzechibage kana yaendeswa yaexportwa kunze kwenyika iri wit hanzi hatisi kuda mari tinoda chiri chibage chinodzoka nokuti ndo step of food yemuchi yemunyika asi zvaomesesa kunzi aiwa chibage hatina chibage tashaisisa wit inodyiwa ini ndakakura ndichidya porridge rewheat kumba kwedu ini wheat e, porridge ukarisa mukaka ukarisa dowi ukadya rakadaro rinonaka still sadza rinoita chimodo chinoita macakes anoita mangai anoita mutakura unoita zvese zvaunoda newiti vamwe vanozoita eh, vanobika bika wahana tawanda pano zvizere zvakaitwa zveku handisida kuzopata zvekupa hanzi asi up to standard waya zvekumolta zviya munogona kumolta yadyiwa futi yakaita sei yakadaro saka wit chikafu chekuti chinogona kureplacer nyaya yesadza rechibage even vane maalsers the resort kunodya sadza rewit nokuti hanzi harikuwa harirwadzi mudumbu kana vane maalsers which is very good and its a very big plus saka isusu toda kuti weduwee newiti yarimwa iyi hongu ndiyenyu as a business asi ndiye nyika as a food security nokuti hatina chikafu and we are relying on the wheat yamarima yacho iyoyo because ndo yatiri kutotarisira ndo yatiri kutoda kuti iende kugrain reserve tiwane chikafu chakakwana because tikawana chikafu ichi wheat yatiri kukohwa nezvatinazvo tingazongosarawo nemaybe 120 days dzinenge dzichizodawo chikafu chekuti tochiwana kupi asi hatizoshayisisi saka kuti tichengetedze goho rewiti iri tiwane kuti matura edu awana chikafu tinenge takatarisira kuti witi yedu yamera tatobva pastage apa program yedu iri kutaura iyo from eh, hardening period wagambara wataura wataura zvawataura but under normal agronomic management yekuti isusu witi yedu ichitipe goho kana kuti riwedzere riwande ndeyekuti isusu tabva mu21 days wamwe hawasi kuisa ma21 days you find kuti wari kuisa ma14 days mashortcut even iyoyi tawanda mumuudze kuti iyi Inenge ichiri payeyi? Ndaona kunge ichiri pa hardening ndizvo kana kuti yakato yakatotanga kudiridzwa ichiri pa hardening. Ngaamboise roller imomo because wheat yanga ichitaurwa ye plant population ye seeding rate iyaya. Warimi amenoti chikoro icho chakazobva kupi? Chekuti taakurikomenda 160 kgs per hectare 160 even kunana middle sub is too high ndoziva ma 140 kgs per hectare because kunopisa hatigoni kuhadhena kuti tile ite masakatire asi kana tiri kunoku tikati susu 110 to 120 wit unofanirwa kuti kana yakumera zviya zviya iri paharden period unofanirwa kunatsoona yakanatsospreada mushe mushe ratidza natsodyarwa zvakanaka iri paharden period ipapo tofanirwa pinda neroller kuipwanyira futi pasi kuivhurira kuti riite masakatira akaita sei akawanda tizoachieve plant population iya ye250 000 plants per hectare kana 250 plants pechi per square meter iyoyo mbeu shoma iyoyo inotila kutipa plant population recommended kana tichi broadcaster tinogona kushandisa 120-130 kgs per hectare asi tiri kurova 160 160 yatiri kurova tikatimuza the difference by the number of hectares you find kuti it's a big loss to the farmer yakawandisa wes kana taita high plant population icharebesa mukada unotarisa matillers ndambofamba hangu ndikatarisa pane tumatilas toti pamablinds tuya twekuti tuchakura tuchareba asi hatutipi kana tsanga imwe chete why are wasting our resource tiri kuwesta mvura tiri kuwesta manutrients wese ichapa kuti kaonde sese zvekuti inodonhedza witi let's go back to basics tiite zvinofanirwa kunge zvichiitwa sei zvichiitwa so that we go back to the levels dzeproduction yedu